Salam mähriban adamlar! Bu gezekki wideomyzda Samsung kompaniýasy barada maglumatlar bolar. Top faktlary geçmezden öňürti belläp geçeýin. Dostlar konkursda kimiň ýeňiji bolandygyny şu wideoň aşagyndaky teswirde okap bilersiňiz. Onda başlalyň! Birinji. Samsang bu, koreý sözi bolup, okolşyn. Biz-ä aslynda türkmençe Samsung diýip aýtýardyk welin, Samsang diýilýän eken. Samsang sözüniň manysy üç ýyldyz diýmek bolup, koreýlerde üç sanyň manysy bir zadyň uludygy, güýçlüdigi we uzak dowam etýändigi düşünilýär. Şoň üçin hem şeýle at goýlupdyr. Ikinji. Samsung kompaniýasy brum doki otuz sekizinji ýylda Günorta Koreýada telekeçi Li Býangçal tarapyndan esaslandyrylýar. Samsung dünýäde şumat ägirt uly kompaniýalaryň biri bolup, onda başda bary-ýogy kyrk sany işgär bolup, azyk önümleri we nahar satylyp başlanýar. Soňra oňa ätiýaçlandyryş, dokma we gymmatly kagyzlar, binsler hem goşulýar. Bir müň doküz ýüz altmyşynjy ýyllaryň ahyrynda elektronika pudagyna, ýetmişinji ýyllaryň ortalarynda bolsa gurluşyk we gämi gurluşyk pudaklaryna hem geçilýär. Shima Samsung kompaniýasy segsen töwerek kompaniýany öz içine alyp, eýeleýändir. Bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylda Li Býangçal aradan çykansoň, Samsung-daky edilýän işler dört topara bölünýär. Olar Samsung topary, CJ topary, Hansol topary we Şinsagaýa toparlarydyr. Li Býangçal aradan çykansoň, onuň ornuna üçünji ogly Li Kan-hi geçýär we häzirem şol dolandyrýar. Geljekki mirasdüşerem Li Kan-hiniň uly ogly Li Jaýýong geçmelidir. Aslynda ol häzirem resmi däl görnüşde dolandyrýandyr. Üçünji. Dünýädäki iň uzyn bina Burç Halifany hemmäňiz bilýänsiňiz. Ýöne şonuň haýsy gurluşyk kompaniýasynyň gurandygyny gyzyklanyp gördüňizmi? Onda jogap, Samsung kompaniýasy. Ondan daşary, Malaýziýadaky Petronas eki ýüz binalary we Tailanddaky Taipei bir ýüz bir atly binany hem şolar gurandyr. Ol bina iki müň dört-iki müň onunjy ýyllar aralygynda Burç Halifadan öňürti dünýädäki iň uzyn bina bolupdy. Dördünji. Samsung kompaniýasynyň hususy uniwersiteti bardyr. Ol Sun Kyun Kwan uniwersiteti bolup, Bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda Samsung kompaniýasy ylmy-barlag işleri üçin ony doly satyn alýar we Şmat hususy öz dolandyrýar. Bäşinji. Samsung kompaniýasynyň egin-eşik öndürýän bölümi hem bardyr. Ondaky esasy markalary belläp geçsek, olar Galaxy, Rogattis ýaly erkekler üçin eşik markalary bolup, Bean Paul, Eight Seconds, Kuko ýaly ýene-de köp san markalar bardyr. Altynjy. Samsung kompaniýasynyň ýene bir eýelän emläklerine The Shilla atly myhmanhana degişlidir. Ol myhmanhana bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda Samsung-yň döreden Li Býangçal tarapyndan gurluşygyna başladylýar. The Şile myhmanhanasy Şumat Top bäş ýüz myhmanhanalynyň hatarynda ady bardyr. Ondan daşary Samsung-yň hususy Everland atly dynç alynýan seýilgahy bardyr. Ol seýilgäh Günorta Koreýada iň uly seýilgähleriň biri bolup, seýilgähe ýylda ýedi milliondan gowrak myhman gelýär. Ýedinji. Şumat Samsung-daky iň gymmat telefonlary aýtsak, olara, iň soňky çykan telefonlar, Samsung Galaxy S ýigrimi, Samsung Galaxy S ýigrimi Plus we Samsung Galaxy S ýigrimi Ultra telefonlary degişlidir. Bu telefonlar iki müň ýigriminji ýylyň altynjy martynda satuwa çykaryldy. Bu telefonyň dizaýnlary örän gowja edilipdir. Samsung Galaxy S ýigrimi Ultra telefonynyň kamera alynýan ýeri bolsa iPhone on bir Pro we Google Pixel dört telefonlaryna meňzeşräk görnüşde ýasalypdyr. Sekizinji. Ýene-de Samsung-yň ulanmana gowja bolan telefonlaryny sanasak, olara Samsung Galaxy S on ýe, Samsung Galaxy S on Plus, Samsung Galaxy Note on Plus hemem Samsung Galaxy S on Lite telefonlary ýaly görnüşler degişlidir. Ondan daşary Samsung Galaxy A elli bir, A segsen, A togsan telefonlary-da bardyr. Samsung üýtgeşik çykaran telefonlaryny aýtsak, onda eplenýän görnüşdäki Samsung Galaxy Fold we Samsung Galaxy Z Flip telefonlary degişlidir. Dokuzynjy. Kimiň ýigriminji ýylyň başyndan şu mada çenli dünýä ýüzünde iň köp satylan telefon Samsung Galaxy A elli bir telefondyr. Ikinji ýerde Redmi sekiz telefon durandyr. Onunjy. Indi Samsung-yň näsag çykan telefonyny aýtsak, ol Galaxy Note ýedi telefondyr. Iki müň on altynjy ýylyň on dokuzynjy awustynda çykan bu telefonlaryň käbir bölümlerinde, Aşa ýylylygy öndürmäge, ýangyna we partlamalara sebäp bolan kemçilikli batareýalary ýüze çykdy. Şu sebäpli Samsung kompaniýasy iki müň on altynjy ýylyň sentýabr aýynda resmi däl görnüşde kim şol telefonlardan satyn alan bolsa, şolar yzyna çagyrylyp, täze wersiýasyny täzeden işläp çaşyp beripdirler. Ýöne ýene-de täze wersiýasynda hem batareýada kemçilik barlygy ýüze çykaryldy. Şondan soň hemişelik Galaxy Note ýedi telefonlarynyň çykarylyşy bes edildi. Şeýlelikde, wideomyzyň soňuna geldik, hoş, sag boluň!